Theibuk kong ahhin a tlangpi in chim ka duhmi cu aho paoh nih kan theih ding ah hmailei ah zeitik hmanh ah nan Facebook hack a si lo nak hnga ding caah kan theih dingmi policy principle pakhat te a um. Ka Facebook religious and political voice hi Atu hi hack an ka timhmi hi voi sawmthum leng hrawng cu a si cang la. Naiten hrawnghrang lebang cu an ka hack ning tam. Cu kho cun a luan ciami caan ah an ka rak hack ning dan hi ai dang. Le ni zan naiten hrawng, atu kum chung hrawnghrang i an ka hack ning dan kha ai phun dang hoi. Le nizan nai hrawnghrang te hna in cun live kan thlah hin na live thlahmi kan rak hmuh zeitindah uh, kan i bawmh khawh lai ti bantuk te pawl hna kha ca kha an kan kuat lakha bantuk tete kha ca kan le sul acun kan or kan bawm tu ca kan ti i kan page link kan kuat i pakhat khat si sul acun maka khan kan hack chang pakhat chu kho cun zeidah ta chun naka pakhat ka van lang tal lai ti si acun Facebook an kan hack ning dan kha hika hin a si ahcun Facebook lei bak nih kuatmi bak ah khan rel a fawi te mah hihi. Demonetization send, send you and warning require action see when you share your photo ati le hi bantuk in hin phun nga hrawng a dangdang in hin rak kuatmi a um rih lai. Mah hi phun khat te lawng ka langhtermi a si. Mah kha Hi chungah hin mah hihi kan van click tikah khan zeidah a langh ti si ahcun the page is no more visible to other people. Na page hi midang nih an hmu kho ti lo. Only those who manage can see it. A page a tuahmi lawng nih hin an hmuh khawh cang, na hmuh khawh cang ti ka si. Le mah hihi if you think this was a mistake, you can request a review by click the link below. ti se chu mu atang deuh if you do not hear from you in the next 24 hour we may permanently delete your page and decision the, the decision will be irreversible ti ma kha kha ma hi hi na phei se ti hin asi ruanga nazi kullan li chunga ma hi Nang kan theihter ṭhan lo a si ahcun na pheice permanent in kan i close piak lai ti kha si ko cang. Kha tikah a cheukhat nih cun aa mah hihi ka pheice mah hihi ka tuah lo a si ahcun vei permanent in a thi lai hi teh ti ah khan an ruah. Cucaah cun hika i link te hi hika link te hin a rannak in mi nih an i hack piak ti bantukin khan an kan hlen chinmi a si tikah khan Hika link ti hi click law hika te na password thleng ti kha a si. Cucaah cun hika link te kha an click le an password an van thlen tikah khan an uh, an page kha an Facebook page kha an hack piak khawh colh cang hna, an lak piak cang hna. I a ṭha bikmi cu zeidah a si ti si ahcun US ram ah kan zoh a si ahcun IRS zong nih minung tampi phone an kan chawnh le hlennak an kan tuah. Tangka cu leiba na pek ding um ti bantuk. Kha bantuk pawl kha mithar US ram a phan tharmi ti bantuk pawl nih khan cun an thei lo. Tikah an chawnh hna an i zumh sual. Kha bantuk kha si i US ram a phan tharmi lawng sal anmah Maraang lila zong nih kha bantuk a tongmi scheme a tongmi kha tampi kha an um ko. Le cucaah cun hika zawn ah hin kan theih a herh bakmi cu IRS zong nih policy an i neihmi cu zeitik hmanh ah kanmah lei nih phone kan i chawn bal hna lai lo timi kha a si. Mah khakha kanmah le lawng bak nih khan va khonchek a herh a haumi kha si. An phone number te ah khan. Kha bantuk kha policy kha theih hau. Facebook zong a si ahhin Facebook nih zeitik hmanh ah phone an kan chawn lai lo. Facebook nih zeitik hmanh ah ca an kan kua lai lo timi kha a sasawh te a lo nain kha policy kha theih bak a haumi si. Kha policy kha na theih i nai cinken a si ahkhan cun Zeibantuk zeibantuk ca hmanh rak lut seh, notification ah khan. Zeibantuk ca hmanh hlennak cuticun cu kha bang i a um. Cuti na tuah lo ahcun ti bantuk zeidang zeidang ca zong rak lut seh. Kha pawl vialte kha Facebook in a rami a si loh timi tu kha kan thluak ah permanent in kan i chinchiah a hau. Kha pakhat te kha kan i chinchiah a si ahcun zeitik hmanh ah na Facebook page kha ahohmanh nih an hack kho lai lo. Mah khakha Facebook lei nih zeitikhmanh ah kanmah lei nih customer kha kan minung hna kha ca kan kua bal hna lo, phone kan chawn bal hna lo timi kha theihternak an tuahmi si. Mah policy cu ho paoh nih Facebook a neimi paoh nih hin hmailei ah mah khakha kan theih a herh ngaingai. A ruang cu Ka chim hnacha khan Facebook hi aho paoh nih phone ai tlaihmi kan si bantukin kan i tlaih dih. A cheukhat nih a cheukhat nih a, a saih ha sal bantukin hmailei hmailei hi hnu kum thum kum li kum nga van rau la le khi tik ah khin cun Facebook te pawl hin atu i na lung fian rih lo zongah na lung tem lo in na interest lo zongah hi hnu kum li kum nga cun pawngkam minung nih thil an van tuah deuh na hna nih a theih deuh tikah cun tuah kha na lung a chuak caan kha a phan ve te lai. Cucaah cun ka chim duhmi cu cellphone kan i naih dih, Facebook kan i naih dih. Cucaah cun el awk a ṭha lomi thil a si i hmailei ah na tuah duh zong tuah duh lo zong ah ni nikhat ah Facebook kha nai naih nai naih ko caah khan mi dang nih an i hack piak nakhnga lo follower thong nga Profile a si ahcun follower thong nga si hmanh hi mi zeimaw caah cun kum thum kum li kum nga hmanh a rau kho cu mu. Le follower thong som thum thong som li te pawl hna an nei ciami pawl thong som nga te pawl an nei ciami pawl an van hack piak hna i a hram a thok i van thok ṭhan ding timi kha lung a dong tuk cu. Cucaah cun kha lung a dong tukmi te i khamnak kha zeidah a si? Atu zan ka chimmi hi a si. Mah bantuk thil cu kan ton ṭhan sual nakhnga lo zei bantuk Facebook i notification a rami, warning a rami paohpaoh kha zeitik hmanh ah zoom hlah, click hlah. Facebook in a rami cu na theih dingmi cu kan theih dingmi cu policy kan buar a si ahcun kan page kan on lai kan on hnu tu ah khin kan van on le hika zawn ah na policy na buar partner na buar content content ah na buar community ah na buar ti bantuk kha kan facebook kan kau hnu tu lawng ah khin a facebook chung tu ah khin mah kha a system chung tu ah khin kan ti lai cu a system chung tu ah khin kan buar mi te pawl tu kha an mah nih khan official tein khan theihternak an kan pek mi kha si a leng lei in khan mi an contact lo ti mi te kha kan theih ding ah mah cu kan theihter le van chim kan duh mi hna si mah kha Facebook kong sisehla Facebook pawl asi kong cu kha pakhat te kha Facebook kha hack kan ton cemmi asi ruangah khat te kha kan theih ahkhan cun kan Facebook kha a him ko lai. A dang pawl asi kong cu kan chim ti lai lo. Mah te kha prevent i tuahnak ding caah a biapi cemmi asi.